Zenanlar söýgüli ýigidiniň ýekeje özüne degişli bolup, hemişe özi hakynda pikir etmegini, aýdan isleginiň şol wagtyň özünde ýerine ýetirilmegini we özlerine wepaly bolmagyny isleýärler. Käwagt söýgüliler gatnaşykda şeýle bir biri-birine öwrenişýärler welin, olaryň arasyndaky hyjuw uçgunlary ýitip başlaýar. Şol uçgunlary täzeden dikeltmegiň iň oňat usuly ýigide saňa näme üçin aşyk bolandygyny ýadyna salmak we seni küýsetmekdir. Eger seniň göwnüňe söýgüliň seni küýsemeýän, duşuşykdan soň bolsa, seniň asla barlygyň barada unudýan ýaly bolsa, onda bu hopukdyryjy ýagdaý. Emma aýdylşy ýaly, müň gaýgy bir iş bitirmez.

Munuň üçin diňe psihologiýany bilmek ýeterlikdir. Men saňa halaýan ýigidiň pikirlerine girmäge kömek etjek dört sany düzgünleri ýygnadym. Taýýarmyň? Onda başladyk. Birinji, azajyk daşlaşmak. Erkekler öz tebigaty boýunça awçydyrlar. Olar alyp bolmajak galalary basyp almagy halaýarlar. Şonuň üçin hemişe onuň gözüniň öňünde uzakly gün gaýmalap ýörmek we şeýdip onuň ünsüni özüňe çekjek bolmak iň gowy taktika däl. Söýgüliňiz ugrunda däli mejnun bolsaňam jylawyňy azjyk çek. Oňa jaň etmegi we sms ýazmagy bes et. Ýigidi tükeniksiz jaňlar we habarlar bilen yzygider bombalasaň, ol hatda seni küýsemäge-de wagt tapmaz. Birneme dynç al. Onuň özi saňa jaň edýänçä ýa-da ýazýança garaş. Sebäbi seniň habarlaşmagy bes eden badyňa ýigit geň galar. Bu ony sen barada pikirlenmäge we küýsemäge sebäp bolar. Ikinji, biraz garaşmak. Biz aşyk wagtymyz her pursatdan peýdalanyp, bu adamyň jaňyna ýa-da habaryna tizden-tiz jogap bermäge synanyşýarys. Sebäbi söýgi bizi däli mejnun edýär. Eger ýigidiň senden sowaşyp başlamagyny islemeseň, oňa seniň jogabyňa garaşyp, seni küýsejek pursadyny döretmeli. Ýigit saňa jaň edende, hiç wagt ilkinji jaňdan soň jogap berme. Ýa-de derrew yzyna jaň etme. Bu terbiýeli gyzlar üçin edepsizlikdir. Goý ol azajyk garaşsyn ýa-da sms goýbersin. On-on bäş minut garaş, soň bolsa jaň edip, jogap bermäge pursat tapmandygyňy aýt. Hakykatdanam işli bolandygyňy düşündir. Hiç wagt ýigidiň Häzir näme edýäň? diýen soragyna Seniň jaňyňa şeýle kän garaşdym ýa-da Hiç zat edemok diýip jogap beräýmäň. Goý özi bilen bolmadyk wagtyňy Seniň näme edýäniň onuň üçin syr bolsun. Ondan başga-da, onsuz gyzykly we täsirli durmuşyň bardygyny görkez. Iş, güýmenje, dostlar, garyndaşlar. Şeýlelik bilen ýigit onsuz näme edýändigiň barada pikirlenmäge wagt tapar. we seniň bilen duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşar. Üçünji, sosial mediany azalt. Sosial medialarda, imo, Instagram, Telegram we başgalarda profiliňizi yzygiderli tizden-tiz täzelemegi, onda suratlary we beýleki mazmuny goýmaklygy birneme azaldyň. Sosial media girmek ýigit bilen aragatnaşyk saklamagyň aňsat usulydyr. Şonuň üçin ol seni gaty küýseýändigini duýmaz. Ýöne sahypaňyza täze ýazgylary bes eden badyňyza, söýgüliňiz durmuşyňyzda nämeleriň bolup geçýändigini bilmek üçin hereket edip başlar, siziň bilen baglanyşmak islär we gatnaşykda ilkinji ädimleri eder. Dördünji, söhbetdeşligi ilki bilen özüň tamamla. Telefon söhbetdeşligi ýa-da hat alyşmagy özüň öňürti gutarmaklygy synanyş. Şonda ýigit söhbetdeşligi dowam etdirmek Seniň bilen täzeden habarlaşmak hakda pikir eder. Aragatnaşygy has uly zada alyp barmak islegi ony doly manyda däli eder. Ýene-de sen bilen gürleşmegi arzuw eder. Ol seniň bir çagyryş bilen ylgap geljek günüň ýa-da gijäniň islendik wagty oňa garaşmaga we jogap bermäge taýyn gyz däldigiňi duýar. Goý sen däl-de, ýigit seniň bilen gürleşmäge ýa-da duşuşmaga üýtgeşik bir zat bilen ünsüňi çekmäge mümkinçilik gözlesin. Ýigit seniň arzyly zenandygyňa, seniň ünsüňi özüne çekip uly utuş edendigine ynansyn. Gynansagam, bu usullaryň işläp başlamagy üçin birneme wagt gerek bolar. Ýigitler duşuşykdan soň, köplenç ilki bilen erkinlikden, we şahsy wagtdan lezzet alýarlar we diňe şondan birnäçe günden soň gyz dostlaryny küýseýärler. Şeýle-de usullaryň dürli ýigitler bilen we dürli ýagdaýlarda birmeňzeş netije bermejekligi barada unutmaň. Özüňe ynamly bol. Şahsy tejribäňi we ýokarda görkezilen usullary utgaşdyryp ulansaň, öňde goýan maksatlaryňa ýetjegiňe şübhe bolup bilmez. Wideony halan bolsaňyz laýk basyp kanala agza bolmagy we kommentariý ýazmagy unutmaň.